Poġġejt ma' tfajla magħha qbadt parlata, X'jismek? Hi Rosa Marie. Eh, x'inhi? Rosa Marie. Bonġu għalejkom! Tgħiduli bil-happy mood qomt dalgħodu? Iva, għax bejnietna ħa niltaqa' ma' tfajla, għandi date. Taf kemm jien eċitatu? Qomt filgħodu kmieni kien għadu laqqas seba' biex niġi hawn nistennieha. Ilu ma jkolli dejt ma nafx kemm ja ħasra. U qaltli biex nistenniha propju fuq dal-bank. Għaliex hi toqgħod f'dar raħal. Ifhem, isimha magħha Rosa Marie, Rosemary jew Rose Mary. Ma nafx kif tgħidu, s-sara tiġi nsaqsi lilha ma tmurx tieħu għaliha u ma tkunx dejt. Vera ninsab eċitat biex inkun naf kif tidher. Tgħidu li ġejt għal dejt mingħajr ma taf x'fatta hi. Għax din hija blind date. Irranġaw li sħabi, ifhem. U ma qalu li li ħelwa, issa noqgħod fuq kelmithom. La tiġi naraw. Nispera li ħelwa. U kemm ħaddu ma tiġi ejja. Intom ġieli mortu xi blind date? Eh, jien l-ewwel darba li eh? La tiġi ngħidilha mmorru nieħdu English breakfast f'xi mkien għax jiena qabadni l-ġuħ, eh? Diġà nistennaw. Tgħiddi li għal deġġed bil-pjanta, le le le, intom ma tifhmux xi ħasra. Għax din il-pjanta tirrappreżenta isimha. Le le mhux il-kaktus, le le le, ma dik l-unika pjanta li sibt nixtri, imbagħad naqra rosemaries, tajthom mill-għalqa u qatt indeffisha mhux. U le le tuħu gost. Nispera li ma taħsibx li dil-kaktus għamilta għax il-sina jniggis, ma nafix. Ejsa, qed baħtu fejġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal tal-iklin, ħana raw se joffrilna. Nara, tajba titli. Ġejtu tlaqt, kemm minn tikraħ u kemm minn tpastas. Tiġi bil-ħaxix fidek, Għax ma tmurx id Din bis-serjetà jew? Minn fuq il-kedda li ħadd dalgħodu qatt imur l-għalqa ngħaffeġ jiena biex naqta' naqa' clean? U aktar jien nipprova nkun oriġinali. U ara issa nitfgħu mal-ikel. Ma kinitx dejt ukoll. Tgħid dan nitfgħu bizzokk kollox jew ikolli naqtgħu z-zokk? We got the future burning the past Good and the bad, making it last We are what I want and I want what I already got When you come Li klin huwa raħal li forma pjuttost riċentament, wara li ħafna żmien kien jiforma parti minn ħallija. Raħal li huwa mafus waħda sew bejn l-irħula ta' ħallija u dak ta' Birkirkara. Saftit ta' żmien ilu, dan ir-raħal konna narawh biss bħala post fejn hemm diversi raba' u ħitan ta' sejjieħ. Post li kien iffrekwentat biss minn bdiewa u raħħala li kellhom l-eliqi tagħhom hawnhekk. Minn ftit ta' snin lil hawn, f'daw l-aħħar diċenji, ir-raħal tal-Iklin beda jilqa' fih diversi residenti li bdew jiġu minn bnadi differenti ta' Malta sabiex jibnu id-djar tagħhom. Għal dan il-għan, fin-naħa t'isfel tal-wied li kienet għar ta' mmiela, ġiet mibnija triq li tibda mill-Università u tagħti għall-iklin sabiex propju taqsam dan ir-raħal li għadu kif ifforma. Madanakollu, ħafna art agrikola sfat mitlufa fil-proċess. Ir-raħal tal-iklin ma jistax jitqies bħala raħal tipikament Malti fl-arkitettura tiegħu, Bħal irħula oħra iżgħar li nsibu f'pajjiżna, Jekk wieħed idur ftit it-toroq tal-Iklin, jista' jara diversi vilel sbieħ li ġew mibnija fuq stil pjuttost modern u li jpoġġu lil dan ir-raħal fi skala aktar moderna kkumparat marħula oħra.
il-moderniżmu, il-progress. Xi kultant tisma' min jgħid li l-progress iġib ir-regress. U flok imorru qudiem nispiċċaw immorru aktar lura. Il-Malti jgħid meta jibda jgerger, għaliex aħna tgergir ma jirpilna ħadd. Kemm konna aħjar meta konna agħar. U meta nitlu għal kwistjoni tal-bini, dan il-bini kollu li tiela f'pajjiżna eh, għad-dannu u stupru tal-ambjent naturali li ftit li xejn tfadlilna, nasal ngħid li din frażi hija kollha kemmi veritjira. U għawek dar raħal ukoll sofra stupru fil-qada ambjentali. Li klin Huwa mibni fuq għolja qrib in-Naxxar u għaldaqstant qiegħed imdawwar bil-widien. Sabiex kif għadna diġà għamilna il-bypass biex niffaċilitaw il-modija ta' traffiku, kellna nkissru l-ambjent naturali li kien hawn fl-iklin. U tajdu li xidet tagħmel u xtħobb ħaġa u tobot oħra. His, kemm aħna rrif. Kontu tafu li anki meta nneħħu sempliċiment siġra minn lokha, ma nkunux qed noqtlu lilha biss, iżda nkunu qed noqtlu l-abitat kollu ta' madwarha. Annimali, insetti, għasafar u organiżmi tan-natura oħrajn li jsibu kenn u refuġju f'din is-siġra partikolari. il-mekkaniżmu naturali tad-dinja qegħdin noqtluh sabiex minfloku ntellgħu blokok bini sħaħ qishom kaxxi tas-suffarini scale 1 is to 10,000. Kif forsi fimtu tajb fl-introduzzjoni, l-isem ta' dan ir-raħal huwa pjuttost faċli li wieħed jagħraf minn fejn ġie. Rosemary, bil-Malti clean, Mill-Għarbi iklil. U allura tgħiduli għalfejn dan raħal propju ingħata l-isem ta' dil-pjanta. Illa li x'qabel fil-wiet tal-iklin, kif jgħidu, jien ma niftakarx, kienet tikber bl-abbundanza dil-pjanta. U allura għalfejn ma dix tikber dil-pjanta wek. Għaliex minn floka tela' dal-miskut ġebel tal-konkrit waħda fuq l-oħra għad-detriment ambjentali sabiex jakkomodaw xi erba' bażużli tat-tajjeb li rnexxilhom jakkwistaw il-permess biex idawru l-ambjent naturali u ħaj għal blokok tal-konkrit imġebbla mejta. Eh? U dan kollu spiċċa biex anki dar-raħal tilef l-identità u l-isem tiegħu. Konklużjoni, Dan tajdulu progress? Hmm?
L-iklin, minħabba ċokon tiegħu u anki għal fatt li forma pjuttost fi żminijiet riċenti, minn dejjem kien madud mar-raħal ta' tliet irħula ta' Malta, Ħallija. Wara li fforma dan ir-raħal ġdid, bdiet tiġi fformulata l-ewwel statistika li tindika il-popolazzjoni tiegħu. Minkejja li għalfini ta' parroċċa huwa kien għadu jagħmel parti minn ħallija, fis-sena 1994, wara li seħħet l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, ir-raħal tal-Klin ingħata l-istatus ta' awtonomija ċivika.

In-numru ta' residenti ġewwa l-Iklin kien ta' 3,130 ruħ. Sabiex fl-istatistika maħruġa fl-2019 insibu li l-popolazzjoni ġewwa dan ir-raħal ċkejken kienet tlaħħaq it-3,422 persuna. L-istemma tar-raħal tal-Iklin

U San Mikil fiex daħal? Għaliex l-Arkantlu San Mikil wara li mar jagħmel żjara lil Madonna li kienet għadha tfajla ċkejkna, Sabiex jgħidilha li ħa jkollha lil Ġesù bħala binha, ġie jżur ukoll lil dan ir-raħal tal-Iklejn, li dak iż-żmien kien għadu ma ffurmax bħala raħal kif nafuh illum. Forsi kien jogħġbu r-riħa tal-Iklejn ma' xi platt stuffat tal-fenek, sakemm ma kienx veġeterju ma nafx. Il-qima lejda l-Arkanġlu San Mikiel f'dan ir-raħal kienet sa miżminijiet antiki ferm, tant li għandna kappella għadu nur tiegħu. Dil-kappella tinsab fit-telgħa magħrufa bħala La Tassimblija, biswit il-Kamra tan-Nar ta' Ħallija li ingħatat ukoll l-isem ta' San Mikiel. Meta nbniet il-kappella oriġinarjament ma nafux eżatt għaliex m'għandniex dokumentat. Li nafu żgur hu li dil-kappella li għandna llum mhix l-istess waħda li bniet l-ewwel darba, l-oriġinali. Eh, dan għaliex eh, dak iż-żmien, eh, mhux minħabba il-moderniżmu u l-progress, Kienet tinsab fi għada ħażina ferm, aktar xi ġarfet xi ftit, u kien aktar wertit li jarġgħu jibnuha mill-ġdid milli jirranġawha. Dil-kappella hija msemmija fir-rapport li għamel Monsinjur Dusina fl-1575 Huwa jgħid li kien hawn knisja ċkejkna ddedikata lil dan l-arkanġlu San Mikiel fiż-żona magħrufa bħala l-Ikili li kienet tifforma parti mir-raħal ta' Ħal-Lija. Efhem, dil-kappella kienet mibnija qalb ir-raba' u l-ħdura u San Mikiel seta' jgawdi ftit arja friska. Għal kontra tal-lum miskin għax ħlief tħaħen bil-mogħdija tal-karozzi ma jiblax. Skont ir-rapport ta' Dusina, Din il-knisja kienet tinsab fi stat ħażin ħafna. Kellha altar wieħed, bla pavimentar ta' xejn, bla bibien kollox open air u nieqsa minn kull bżonn. Mhux talli hekk, talli laqqas biss kellha qassis li jiġi iqaddes il-quddiesa. Ehm, Mallira hekk, dużina li rrid iżomm l-isem tal-Arkanġlu San Mikil li proteġa lil Alla mill-kruwa ta' Luċifru qabel ma nbidel f'Belzebu u tefgħu fl-infern, għamar li ma ssirx quddiesa oħra sakemm isir bib tal-injam għall-kappella. Xieġifieri ħallu kollox bil-miftuħ, eh? Eh, Efem in-nies taż-żona ppruvaw jiġġustifikaw dil ħaġa u qalulu li m'għamlux bib apposta sabiex ikun hemm ventilation għall-arja. Iżda dużina ma rridx jisma' u sabiex il-knisja ma tingħalaqx għal kollox. In-nies taħallija kellhom jisimgħu mill-ordni ta' Monsinjur Dużina u b'hekk għamlu bieb tal-injam. Għall-inqas, permezz tal-bieb San Mikiel miskin ma baqax ibati bil-kesħa fix-xitwa, lele.
Il-kappella ta' San Mikiel, kif edna, iġġarfet u reġgħet inbniet mill-ġdid fis-sena 1615 bi flus il-benefattur Ġlormu Ħaġuż minn Ħal-Lija, li waqqaf ġus patronat lokali. L-istess Ħaġuż jissemma wkoll li kien sagristan u jieħu ħsieb il-bżonnijiet kollha ta' din il-knisja. Il-bini ta' din il-knisja sar bi stil tipiku Malti għal dak iż-żmien fejn diversi knejjes tal-bidu kienu jinbnew fuq stil rettangolari bis-saqaf mimli ħnejjiet. Ħafna drabi, meta l-knisja tiġi mkabbra maż-żmien, kienu jżidu parti oħra 'il barra bi ħnejja ġdida. Din il-knisja hija kbira kkumparata ma' knejjes oħra li ġew mibnija fl-istess perjodu u tesa' madwar 50 persuna. Mal-bini tagħha ma ġiex maħsub li jsiru aperturi oħra, anki sabiex jidħol id-dawl jew tiċċirkola l-arja, Għajr il-bib ta' barra u t-tieqa jew vilestrum fuqu. Interessanti wieħed jara li fuq in-naħa t'isfel din il-knisja hija mdawra b'bankijiet tal-ġebel li jmissu mal-ħitan, magħrufa bħala dikkina. Fuq l-altar li jinsab fil-parti ta' qudiem tal-knisja hemm il-kwadru titulari li juri lil San Mikiel b'xabla kbira fidu u lix-xitan taħt San Mikiel marbut b'katina, kif tipikament naraw irraffigurat lil dan l-arkanġlu. Flimkien mal-knisja nsibu wkoll sagristija u ġnien żgħir. Il-festa ta' San Mikiel, li għadha tiġi ċċelebrata f'din il-kappella, issir fid-29 ta' Settembru b'quddisa u programm warajha. Din hija l-unika ġurnata li sfortunatament din il-knisja tiġi miftuħa għal pubbliku.

Għax aħna għedna li dan ir-raħal ifforma pjuttost riċentament, huwa pjuttost ġdid. Mela allura kif kienet teżisti dil-kappella sa miż-żminijiet antiki ferm? Kien hawn forsi xi komunità ta' nies li kienet toqgħod hawnhekk? Oh, kien hawn ingħid, u ferm qabel ma sar jaf bir-raħal San Mikiel innifsu. Tgħiduli x'int għid? Mela ħa ngħidilkom ara, intom ġieli eh, u rejtu xewqa li tmorru għal dawra fil-kampanja biex tgawdu naqra l-arja friska u tinqataw ftit mis-soċjetà u t-gergir tagħha, hekk tirrilassaw naqra, eh? Ah, volja ma tantx għandna msom maħdura llum il-ġurnata ngħidu kif inhi. Propju f'Settembru tal-1967 eh, kien hemm grupp ta' studenti li kienu ġej mill-iskejjel ta' San Luigi u ta' Sacred Heart u li kienu membri tal-NGO Din l-Art Ħelwa li wkoll urew dix-xewqa li jmorru għal dawra passiġġata fil-kampanja, fiż-żoni magħrufa bħala tal-Iklin u tat-Tabib. U hemmhekk huma mixjin raw xi ġebel kbir megalitiku u interessaw ruħhom Marru jiċċekjaw u dal-ġebel fil-fatt kien aktarx mill-perjodu Neolitiku. Eh, ġiviri, ta' qabel l-istorja ma bdiet tinkiteb. Kienet sejba importanti ferm, ma nix ngħidu. Iżda l-awtoritajiet ħallew għaddejja r-riħa u mirdu ma fej kienet. Sakemm fl-1983 il-professur Bonanno wara xewqa li jwettaq xi skavi biex jara xem f'dan is-sit. Fil-fatt, huwa sab żewġ ġebliet kbar megalitiċi u xi ġebel ieħor iżgħar ftit 'il fuq, li aktarx kienu żewġ apsidi, jiġifieri qed ngħidu d-dawra nofs ċirku għat-tond. Din kienet aktarx daħla ta' xi tempju li kellu erba' apsidi b'kollox u li jmur lura għal żmien ir-Ram Qed ngħidu madwar 4,500 sen ilu. Fl-istess perjodu aktarx inbena wkoll tempju li għad għandna xi fdalijiet ftit 'il bogħod minn hawn, magħruf bħala ta' Raddina. Dan it-tempju jinsab eżattament fil-bypass ta' Birkirkara u aktarx ta' kuljum ngħaddu minn ħdejh mingħajr ma biss nagħtu każu minħabba li huwa mitluq għal rieħu mingħajr l-ebda konsiderazzjoni ta' xejn. U tgħiduli allura dawn iż-żewġ sejbiet għalfejn huma importanti daqshekk? Għaliex dawn juruna li aktarx fil-viċinanzi kien hawn fost il-komunità Maltija, jew għall-inqas nies li kienu jgħixu hawn Malta. U allura jekk isir skavi sura ta' nies kif suppost, aktarx li nsibu aktar fdalijiet ta' din xorta. Għall-inqas minn hawn minn hemm dawn is-sejbiet fadlilna xi ftit fdalijiet tagħhom, mhux bħal Villa Rumana li nstabet propju hawnhekk fl-Iklin. Waqt skavi li beda jsir sabiex tinbena villa ġdida, moderna, instabu xi fdalijiet ta' villa li tmur lura għal perjodu Ruman, flimkien ma' żewġ ċisterni li kienu bwieqi fejn fihom iżommu l-ilma. Nisperaw li xi ħadd mill-awtoritajiet jagħti kas u jagħti widen ta' dan l-ilment tagħna u jagħmel l-iskavi kif suppost, biex għall-inqas inkomplu niskopru l-għeruq tagħna minflok inkomplu noħonquhom bil-bini ġdid li qed ikisser u jkompli jfarrak l-istorja ta' pajjiżna. Xi tgħidu?
Ġewwa l-Klin ġie miftuħ ċentru tal-katekiżmu mill-kappillan ta' Ħallija Dun Alfred Xwiereb għat-tfal tal-familji li bdew jiġu joqogħdu fl-inħawi. U aktar tard, Inkara garax sabiex tibda tiġi ċelebrata il-quddies mill-post. Il-ħidma pastorali f'dan ir-raħal komplet tikber hekk kif infetaħ ċentru pastorali fl-1993, imbierek mill-Vigarju Ġenerali Monsinjur Annettu de Pasquale. Biex sena wara, twaqqaf l-ewwel kunsil pastorali fl-Iklin. Fl-1995, minħabba l-komunità baqgħet dejjem tikber, inħatar mill-Arċisqof Giuseppe Merċiqa il-Kanonku Karm Aquilina. bil-għan li jibni ċentru pastorali ġdid. Fis-16 ta' Ġunju tas-sena 2000 tqiedet l-ewwel ġebla mill-istess Arċisqof Merċieqa fil-preżenza tal-komunità tal-Iklin. Fit-19 ta' Marzu tal-2002 infetaħ uffiċjalment dan iċ-ċentru li jikkonsisti fi knisja mdaqsa, kmamar u sala għat-talim tad-duttrina u għallaqat oħra, ċentru ta' żgħażagħ u uffiċċju parrokjali. Fil-15 ta' frar tal-2003 li Klin ġiet dikjarat żona pastorali awtonoma bil-fakultajiet kollha ta' parroċċa taħt l-istess tmexxija tal-Kanonku Karm Aquilina. Sabiex fit-19 ta' Marzu tas-sena 2005 li Klin ġiet dikjarat parroċċa bit-titlu jintgħażel dak tal-Familja Mqaddsa għan-numru ta' familji li bdew jiġu joqogħdu fil-madwar. Il-knisja esistenti kellha tkun is-sala parrokjali taħt il-bini tal-knisja l-ġdida fuq il-pjanti tal-perit ġew ġew delija. Iżda minħabba li ma kienx hemm flus biżejjed, ġie deċiż li din is-sala tinbidel fil-knisja. Bil-pjanti jiġu adattati mill-artist Awċi Manuel Farrugia u l-perit Kurt Mejla. Ta' min jgħid li f'din il-knisja insibu via sagra oriġinali ħafna maħduma fuq il-ġebel minn Għawdxi ieħor, Father Robert Gauci. It-titular, li juri l-familja Mqaddsa, ġie mpitter mill-artist Għawdxi wkoll Pawlu Camilleri Cauchi.

Iżda sabiex intellgħu l-bini għad-doċċ u neqirdu l-istorja tagħna ikun hemm. L-istess ġara b'din id-dar, Dar il-Lewża, li kienet meqjusa bħala l-ewwel dar li nbniet ġewwa l-Iklin. Fl-1954, Dr. Zammit bena din id-dar, li żgur ma kienx allerġiku għal-lewż, u għal ħmistax-il sena sħaħ kienet l-unika dar li kien hawn fl-Iklin. Allura tgħiduli mhix importanti din, u kif li hi? Iżda għall-awtoritajiet tagħna li xi kultant nistaqsi kif iġibu s-seta' li jaqbdu u jaqalgħu l-għeruq tagħna u jordmuhom u jeqirduhom kif ġiġi, ma kinitx. Fil-fatt fl-2018 din id-dar, Dar il-Lewża, waqgħet sabiex minflokha jitilgħu numru ta' showrooms u uffiċini. Viva il-moderniżmu u l-progress! Inkella kif ħa ndawru r-rot tal-ekonomija, mhux hekk? U l-istess bħar-rot tal-ekonomija, daret ukoll ir-rota tal-arloġġ u sar il-ħin li nitilqu lil xulxin. Iżda qabel nitlaqkom u tmorru tevalwaw u tirriflettu ftit dwar l-era tal-modern u l-moderniżmu, irdu nieħdu l-istess u tal-okkażjoni, mhux hekk?